ichi chirongwa ichi kuti chiitike muzochiona muzofara inenge iri road angels inenge yaita kuti zvinhu zviitike because ndiyo ngirozi yenzira jp studios wabwiziland chekimkito e, eh, matrix mfana wangu director dave necrew yacho yese mukoma wangu my brother my good friend tafadzwa chidawa akachimhanya murume uyo pathis episode because aiita kunge asiri part of the deal kubva kwekutanga akamaintaina character yake kusvika kwekupedzisera chibasa ichi chakarohwa guys and kana muchida zvenyu kusarasikirwa make sure kuti makatarisa zvaakuitika iko zvino izvi

haundipiwo zororo kubva rini unokunamanja pano mabuja i ah, love you ah, ah, imbomira i love you kuita sei ndo i love you yacho iyo
ndomunokadzirwa mafiriji remu
Because Danita, unakunorohwa baba kucha. ndosakete panhu panogadzirwa mafiriji here pa Makadini? Chikoro chiko makadini? Ndiko social worker pamatrix. Ndikumbira kusati munzwanana. Ndoitwa mai abu, mai abuja.
She's my wife. Ndinoitwa mai anesu.
This is my wife.
Mema zvita ndatambura kufamba kuya usiku kudai so baba abuja vanetsa vane vane chimene two months and two months two three months vari kuita pavakangotanga zvemadrugs nana ebeneza handisikunyatsozva chii chiri kuitika izvezvi izvi vari kuti nezuro cheche ndakabika poto ndabika fish vakasvikoitira wet mupoto and then ah, ah, aire kuita buja ndokumbirawo mute muchirova please umwe ngagare padhuze ndogona kutorohwa panapa mainini muchenjeri tokwanisa kuti vambotorwa nevakomana
moonoroora saka dzimwe nguva vanoti kana twakanyatsokwidza vari kurara mumuti muti wemabhurosi uri pamba and then panext door pana ebeneza pane muti wemango ndofunga bazi rese kusaidikwa kusisina izvozvo hatichagarisani nemaneighbors and then kurohwa neke yangu imikatarisa apa kurohwa kudzipwa ukanatwakwidza ndakutotya kurara mumba kurohwa mm.

inini patience chatinoapa wakarorwa iwe mabushi zvinoshandisa chekumba kwenyu saka ndisingazive kuti manga makambowana mukana wekufona here kuchudzotora mbiri inoshanda sei muchirevera mm, papayment here no in terms of how we operate maitiro atinoita zvinhu aiwa isusu tangofona pazvakwidza is like maskati vangotanga kuti ndoda kuenda kutrabablas

Haikona kundibata rafu. Haikona kundibata rafu. Haikona kundibata rafu. Mira mira ndipfeke ndega. Mira ndipfeke ndega. Ramba iri. Ukumbunyikidza.

zvotombondinetsa kuti sei dzimba dzichirara panze tete

buka buka halozo buka buka yo yo yo yo vapana vasati asvika
makutotiitira ndisati asvika sakai mapana makutoroti makutoya kuno kwadoka makutadzisa kurara ndozvamakutaura ndii aikona kukumbuka shamwari yangu
aikona kukumbukaregerero sei
kwete sei
ayo ndizvo
auti shamwari unoti sei orit orit se tatazvaira sekalazika
sorry sorry ah, sorry mukuru
eh, tovhiringika sometimes
unozwa eh, pacho panopotseka zvinhu zvidiki unoona kutongofunga kuti shumba inonzire panzi

manheru mem makadiimunotsangu munhu anoita zvemunai mem
munotsangu munhu anoita zvemodeling
ini nditoro nemunyato kurova bara ramujaji asekuru
asekuru anoda kurova bara ramujaji munomhanya kusiya majimeni chipati

Musalad ukuona suri timu rangu pachedu hapasi pedu musalad tatotanga kuonawo izvi izvi but muri timu rangu imimi tese takapfeka orange one aiwa musalad
vanokuwadzisa ende anotokuwadzisa izvi mireyozvakupidurozakupidurenaimzanaorerega ndistike chete hapana zvakambooma tatouya kumba musalati takumirira three months tonotoita sei ndo zviripo ah, ndo zviripo waize hapana mm. takaita machoices edu kateka waize tofanira kuzvigadzira tinoati nhasi arekodwe kandosati nandimbouya nevakomana

Panapa hapasi pari apa. Hapasi pachi? Hapasi pari apa. Pana amwenda uri apa iri pari. Mm. Ah no. Hapana amwenda uri apa. Hapana. All right. Eh panapa varume pamusha panapa pane masvikirwa panoitwa muri kuzvinzwa yese
umwe wevanhu vari panapa achakuratidza kuti pamusha pano panosvikwa sei arume hautsaudzire you have to pay attention ndizvoka

ndinonzi ishmael musonza my name is ishmael musonza ndine 26 years dzekuberekwa mhosva yangu yandiudza panapa kutora mbanje cof syrup bronclie cocaine necrystometh kana ndadhakwa nezvinhu zvidaenda pamba ndinotanga kunetsa tete vamwe vanditora kubva kusouth africa kuti vandibatsire ndotanga kunetsana nevamwe vanhu kushungurudza vamwe vanhu vandogara navo pamba nenyaya yekusadzikisisa nekudhakwa nemadrugs saka ndinotenda mwari ndauya kuti ndizobatsirwa ndibatsirike ndisarambe ndichikonzera kuchema kwevabereki nehama neshamwari kumba Hakuna eh. mubvunzo, dzoka, uya pacho. Enda tione mutare uyu.
Matrix awoye! Matrix awoye! Inonzi Albert Maburi. Eh, ndauya pana pane chikonzero chekuti handishungurudza mudzimai wangu. nevana vangu pamwe pacho ndaigona kutosumudza mwana negumbo pani ichifashaira ndosvika pandaitambudzika chaizvo ndakuzozvifunga ndiri ndega ndasobha uyezve mudzimai wangu amai wabhuja ndandichigara ndichingovarova zuva nezuva so ndozvinhu zvanyanyoita kuti ndizosvitswa pandauyawo panapa papa panzi tricks handizi
mibvunzo 62 eh. Ko mdara zvamine mhuri yakanaka wani. Ah, unaiziva here uyu akadhakwa ah, mutoriro nembanje
mdhara maita nezvei mukurarama mdhara maita basa rei yaikupai mari yekudhakwa nekushungurudza mhuri yenyu

Matusi ngagare padhuze baba abuja vana. Mai abuja ukafa panamu pako chaipa handiuyi. Uchaita bho. Tipewo matusi azvo. Uchaita zvakanaka. Mutori nebitanesi namai abuja.

wakomona kuofisi ndovari kunzuma nebhoti anasentainachi ndovari kunzuma nebhoti o orai saka maudzwa kunzi kusungwa uko
ndanzi ti kunogadzira firiji aiwa vani but mazviona kuti panapa pana mafiriji kuti imi mafiriji arida kugadzirwa pano imi firiji rida kutogadzirwa ndimi mukadzi airoiroi kunonoka kubika kunonoka kubika kunonoka kubika dzamunoiti nguva dzekubika dzaifanira kunge dzichirenja kubva nguva yei kusvika nguva yei between six na eight iye aizobika nguva yei
maten
mobva mamurova ko vana vaipinda papi padhiri iri zvekuti maibva maida kuvaisa pamupani
dzimwe nguva paunobva pamba vanhu vanosara vachifurirana zvakaipa usipo nevane ah, vana vapinda vapi vese vane rimwe chete nevana venyu ah, mwana wenyu muhombe akura sei 40 maamuita mune 12 imune mangani 62

Ngatisunge tone mdara. Right. Iwe mdara uruda kuti nedzere bana. Ndauya in peace baba wangu. In peace. Ndina dambudziko nemunhu.
Uruenda kupi? Uruenda upi? Apa uruenda upi? Uruenda upi? Uratiza. Iri ndau dzakugere. Right. Imimi varume, imi amusikateerera vabereki vasikateerera mukadzi andizvo zvo. Inzwa varume nhasi tiri kuteerera kamba uyu handi ndizvo. Varume nyaya iri panapa usati pesane nakamba.

Mira mari ma yo jara u pepera ka chiko. Ano ka chiko ne masu ka beti. Asi ndokusunga ne kumbo wa. Rabi ndo ka rumeka. Eh, maita henu lakelo ndine mu program ndoda ku. Saka ndichangopinda muurongwa. Pano pa matrix pamauya pane mitemo yepano. Yes sir. Varume ukatyora mimwe yemutemo iyi upenyu hwako hunounyana pano. Asi ndokutaurirai kana mukaita abide by the rules that you be given unorarama zvakanaka. Muri kuita zvakanaka? Yes, yes. Right.
Ngativape mutemo ine gumi. Yes. Pana tidyire kuguta todyira kurarama. Machinzwa rezvo?
Yes. Yomudhara kuti hausi.
Yes.
Yes.
Pana vabiwe.

chimukurunurai zvinhu zvoizva makamuisa nemhiko dzenyu dzamakaisa ipapa kuti mhiko dzake dzibva peiwo chea peiwo chea hanzi pei chea pei agare mhiko dzese ngadzibvisa mubvise mhiko idzodzo

nemachangamire kwakadini kunobviwa tongoramba tichifamba tiri pamwe chete tisapatsanure nzira tongobvunza tiri pamwe kwanzi kune dare kunobudira nezuva mukati pasimba tichanovasunungura vanopengera munzira

pane murume atauya naye kazhinji vainomboimba ndichida but nhasi ndandakambunyikisa

Munhu anga achiumburuka apa vanhu two vakasiyana. Vanhu two vakasiyana chose. Asi handizivi kuti munoda kuita upi. Ari kutaura here kana kuti uya uya asvika panapa ari mhengera mumba. Eh, chikonzero chandikutaurira izvi ndechekuti tine upenyu wakomana tine rwendo rwekurarama tine zvakawanda zvatiri matiri zvatisati taburitsa nekuti tichiri vadiki e, tichine rwendo rwakakura rweupenyu tine zvekutopruvha kuvabereki vedu kuti izvi amai vangu nhasi ndauya ndoda kumbokufadzai ndoda kumbokuitirai ichi chamusina mbobvira makafunga kuti muchachiwana muupenyu izvozvo zvinoitika kana pfungwa dzako dziri pamwe chete dzinokumbirisa kumana chirongwa ichi achichinje upenyu hwenyu morega kucheuka ndapota hangu ndanakanganwa chimwe chinhu munoziva pane time yandatomboita emotional tiri mumota umu ishmael anditi musalad anzi musalad Tatova kumba shamwari, takaita machoices akashata, takufanira kutongogadzirisa. Ndabatikana zvisingaiti kuti watosvika but pfungwa dzako already wakutozviprepare kuti ndauya kuzochinja. anditenda my brother achimbosimuka unopfuura unoyambuka unopfuura manje manje chingori aiwa its okay its okay ah. chikamu chingori chikamu kangorega irwendo mufana wangu but tinosvika oh, ah.